Genau wéi de Rescht vun der Welt bleift Lëtzebuerg net verschount vun der Klimakris. D'Natur schéckt eis ëmmer méi hefteg Signaler. Heefeg Iwwerschwemmungen, gewalteg Tornadoen, déi eise Wunnraum zerstéieren, laang Dréchenten, déi zu verheerende Bränn féieren. An dësen Zäiten, wou eis Gesellschaft op sozialem an ekologeschem Plang viru groussen Erausfuerderunge steet, hu mir all eng Roll ze spillen a musse Verantwortung iwwerhuelen. Bei Schréider an Associé hu mir eis bewosst dofir entscheet, fir eis Zukunft an d'Hand ze huelen an op eng positiv a konstruktiv Aart a Weis zur Transitioun bäizedroen. Eis Referenz? D'Agenda 2030. Mir sëtzen un der Quell vu grousse Projeten an hunn d'Méiglechkeet, déi gutt Richtung vir ze ginn. Eis Ambitioun ass et en agreabelen ëffentleche Raum ze schafen, e Raum dee seng Notzer an d'Natur respektéiert. D'Kreeslafwirtschaft wäert dobäi e strategesch wichtege Volet sinn, dee mir an all eise Projeten integréiere wäerten, andeems mir lokal, natierlech an erneierbar Materialien asetzen, mat positivem Impakt op d'Ëmwelt. Zousätzlech sollen eis haiteg Projeten esou geplangt ginn, datt dem gréissten Deel vun de verbaute Materialien spéider en zweet Liewen an engem neie Projet ka geschenkt ginn. D'Ëmsetze vun Nature-Based Solutions, d'Schafe vun natierleche Liewensraim an d'Konzeptioun vun eco-responsabele Konstruktioune si weider Beispiller vun eisem Bäitrag zu Gonschte vun eisem Planéit. De maximal reduzéierten CO2-Foussofdrock vun eise Projete wäert an Zukunft e moossbaren Indicateur vun eisem nohaltegen Handelen duerstellen. Eng ganz Rei aktuell Projeten vun Schrader an Associés striewen des Objektiver lo schon un. Mir wäerten des Approche an Zukunft ausbauen an zur neier Norm maachen. E puer Beispiller. Beim Ofrappe vum Gebai vun der Gare zu Ettelbréck gouf eng éischte Kéier de Prinzip vun der Digital Deconstruction zu Lëtzebuerg ugewannt. Materialien, déi an engem anere Projet en zweet Liewe solle kréien, goufen identifizéiert, digital erfaasst a mat der néideger Virsiicht ofgebaut. Sou kënnen déi historesch Steng vun der Fassad, d'Fënsteren an d'Holzbalken an enger digitaler internationaler Datebank à la Second Hand Shop agedroe ginn. Dëst ass e wichtege Schrëtt a Richtung manner Offall a Reduktioun vun den CO2-Emissiounen. Am Kader vun der Planung vum Centre Polyvalent zu Miersch ass fir eng komplex Geometrie d'Ingénierie paramétrique ugewannt ginn. Op der enger Säit huet dës innovativ Approche eis erlaabt, an enger ganz fréier Phas vum Projet d'Materialien ze challengen an den optimale Choix tëschent Bëton, Stol an Holz ze huelen. Op der anerer Säit konnte mer dat noutwennegt Bauholz an domat och d'Gewiicht vun der Konstruktioun duerch en iterativen Optimiséierungsprozess op en absolutte Minimum reduzéieren. Déi nei Crèche zu Rosier ass e Pilotprojet, wou de Volet Regionalitéit a Kreeslafwirtschaft ganz grouss geschriwwe gëtt. D'Bichenholz aus den eegene Gemenge Bëscher gëtt ganz lokal opgeschafft an duerno an der Crèche erëm verbaut. Een honnertjäregen Eecheparquet aus dem fréiere Café de l'Amérique gouf vum lokale SIGRE opgefrëscht a gëtt an der neier Crèche verluecht. Dëse Projet huet a villen Hisiichten e positiven Impakt op eis Ëmwelt an déi regional Wäertschöpfungsketten. Bei der Neigestaltung vum Zentrum zu Steesel réckelt de Mënsch rëm an de Mëttelpunkt vun der Planung. Méi Gréngs, méi Openthaltsqualitéit, e bessert Mikroklima, strëch eng méi héich Liewensqualitéit, leeden d'Landschaftsplaner, d'Urbanisten an d'Ingenieure bei der Konzipéierung vum Projet. Wann den neien Zentrum herno Mëttelpunkt vum sozialen Zesummekomme gëtt, wou d'Awunner sech wuel fillen, dann hu mer eist Planungsziel erreecht. Eis ambitiéis Objektiver kënnen nëmmen erreecht ginn, wa jiddereen aus eiser Ekipp seng Expertise a sengem Beräich abréngt, dëst an enker Zesummenaarbecht mat eise Clienten. Fir weiderhin un der Spëtzt vun der Innovatioun ze bleiwen, wäerte mir eise Know-how weider stäerken a Kompetenzen an neie Beräicher opbauen. D'Wuelbefanne vun eiser Ekipp steet am Fokus vun eiser Entwécklung, fir d'Qualitéit vun eise Servicer ze garantéieren, fir d'Zefriddenheet vun eise Clienten an, schlussendlech, fir eis all. Kommt, mir applizéieren eis intern Wäerter och no baussen. Loosst eis en ëffentleche Raum schafen, deen accessibel ass fir jiddereen, wou d'Wuelbefannen an d'Liewensqualitéit vum Mënsch un éischter Plaz steet. Kommt, mir notzen nohalteg a lokal Baustoffer, déi zousätzlech recycléierbar an erneierbar sinn. Loosst eis eng innovativ an nohalteg Mobilitéit plangen an ëmsetzen, wéi de schnellen Tram an de Vëloswee, déi d'Stad mam Süde verbannen. Bei all eise Projete soll eis Ëmwelt ëmmer op alleréischter Plaz stoen. Mir setzen op de Prinzip vum Vertrauenspartner, einfach an effikass. Schréider an Associés, als verlässleche Partner fir eng Villzuel vun Domänen z'orchestréieren. dee virum, wärend an nom Ofschloss vum Projet fir de Client do ass, hie versteet, guidéiert a beréit. Am Summer 2022 krute mir de Label Entreprise responsable an hunn domat bewisen, dass mer um gudde Wee sinn, fir eis den Erausfuerderunge vun der Transitioun ze stellen an esou en nohaltegt a gesond Ëmfeld fir eis all ze gestalten. Mat eiser breeder Kompetenz, eiser ingeniéiser Approche, eise gutt duerchduechten an innovative Léisungen a virun allem mat eisem Teamgeescht si mer beschtens opgestallt fir den Defi vun der Zukunft unzegoen. Kommt mir paken dësen Challenge zesummen un, mir all zesumme mat eise Clienten. Engineering the future together.